Çorê arda nivîsî tifaqî hezkirin. Di hundirê tifaqî de ji hev du hezkirineke ji dil tune be ew ne tifaqîbûn e, xwexapandin e û dirûtî ye, helbet encam têkçûn e. Tifaqîbûn tevgereke dijwar e. Di ruhiyeta mirov de dijwarbûn heye. Çimkî mirov bi xwe ne nakokin îcar û wê çawa xwedî tifaq bin. Ji mêj ve ev rastiyek e. Ji Adem bigre heta kurên wî Habil û Kabil. Wekî em dizanin yek başî û yî din xirabî dipejirîne. Em çîroka Habil û Qabil jî tê digihêjin ku tifaqît ji war e. Di mekanîzmaya mirov de ango di mekanîzma rêveberiya mirov de ego, hiş, hişmendî, binhiş û derhiş heye. Têgehên psîkonalîzmê mekanîzma mirov bi rêve dibe. Bi taybetî jî hestê nefretê, hesûdiyê, kîndariyê û dijminatiyê di cîhan û kesayeta mirov de xwedî roleke girîng digire û di sersebebê rûxandin û têkçûna tifaqiyê de xwedî temsîliyet in. Çima du bira nikarin li hev bikin, îcar çawa civak, dewlet û rêveberê wan wê li hev bikin? Heke li hev bikin jî wê li hev nekirineke zagonî be, ango wê li hev nekirineke ne ji dilî be. Li hev kirina zagonî dê çiqas serketî be. Loma zagona ji dilî li hev kirin ji hemû zagonan bilindtir û serbilindtir e. Zagona Jdir zagona tifaqiyê ye û rûxandina wê dijwar e. Lê belê zagona tifaqiya qanûnî dê rojekî biruxe. Rast e, civak û cureyên civakî bê pergal û zagon nabe. Mesele zagon û pergala çawa hatin avakirin. li ser kêjan hîm û esasê hatiye qorkirin û lêkirin. Heke li ser dîwarên ji dil hatibin qorkirin dê pergal û zagon temen dirêj bin. Na heke ji mecbûrî dîwarên zagon û pergalan hatibin avakirin dê dîwarê me rojekî birûxe. Mabesta me ji dil çi ye? Hezkirin e. Heke hezkirin tune be, tu tişt jî ava nabe. Ma bê hezkirin çi ava bûye? Heke ava bûbe jî talî xira dibe. Her tişt divê aşê hezkirinê tê de hebe. Aşê tifaqiyê hezkirin e. Ger di aşê tifaqiyê de hezkirin tune be, talî genim nayê hêrandin. A ku pêşbîniya hezkirinê dike, dexs Hasûdî, dijminitayî û nefret e. Hestên rûxandinê dibe ser sebebê bêtifaqiyê û tevlevbûnê. Hezkirin qûçlêkirin e. Hasûdî û nefret jî xirakirin e. Têkiliya di navbera hezkirin û nefret û hasûdiyê de têkiliyeke kompleks heye. Her wiha hevaltiyeke paradoksel e. Loma ne hêsan e. Ev têke di mekanîzma mirov de xwedî ciyekî taybet in. Di rêveberiya mirov de desthilatdar in. Tifaqî di binê sîwana û van têgehan de dieciqe. Ako pêl pedal firên û debriyajê dike aqil e, ego û hişmendî ye. Aqil ji zagon e, di aqil de pirsgirêka hezkirinî dest pê dike, çimkî hezkirin bi êqil nabe, Wê çaxê îcar wê çawa tifaqî ava bibe? Divê tifaqî bi aşê hezkirinê ava bibe an jî divê em vê pirsê bikin, tifaqî bi aşê êqil an jî bi aşê hezkirinê kêjan? An jî dibê aşê êqil û hezkirinê bi hevdû re bên hêrandin? Helbet pirsek û bersfek dijwar e. Çimkî du têgehên dijber û asê ne. Tifaqîbûn girêdayê êqil û jidilbûnekê ye, ne girêdayê berjewendiyan e. Heke tifaqîbûn konê xwe li ber siya dar a berjewendiyan raxîne ya wê çaxê dê bihedime û biherime. Di tifaqê de exlaqa paqijî û bêqirrijî lazim e. Helbet mirov kêmasiyên hevdû bibîne û rexne bike bo tifaqiyê baş e. Lê belê mere kêmasî hev bibîne rexne xwe li gor berjewendiyên şexsî bike nabe. Ji bo ku her kes du çepikan lêxe û egoyê binepixîne rexne nabe û taqez nabe. Çimkî talî ew rexna berjewendî dê rojekî be xwelî, xwelî li serî û li ber bê bikeve. Helbet rexna berjewendî rexneke pûç û vala ye. Ev şêwaz bo bî dîtinê ye, bo popûlertiyê ye. Derdê hatedîtinê an jî bêdîtinê sedema rûxangeriya tifaqiyê ye. Sedema têkçûnê takesî û şexsî ye. Xwe têkçûne, ango ji xwe xwarin e. Di bengeha hatedîtinê an jî bêdîtinê de berjewendî û ego heye, rewşeke derûnî û paradoksel e. Em dikarin bibêjin nexweşiyeke derûnî ye. Nexweşiya bêecibandin, bêdîtin nexweşiyeke narsîstîk e. Narsîzm divê Dinya li dora wê bizivire, tevgerên wiha ji tifaqê dûr e, heta sersebebê xirakirina tifaqeyê ye. Hasil kelam, heta ku mirov bêje ez, ez, ez, tu tifaqê û hezkirin ava nabe, loma tifaqê dijwar e. Pênc trilyên mirov ne wek hev in, divê berê berê pênc trilyên mirov ji hevdu hez bikin. Bi kurtasî gerek hezkirin hebe, bêhezkirin tifaqî û li dora masê civandin ava nabe. Divê her çar lingên masê ji hevdu hez bikin. Hezkirineke kolektîf gerek hebe. A na nabe. Wekî gotina dawiyê dikarim bibêjim. Tifaqî hezkirin e. Hezkirina kolektîf e. Bereva jî wê xerakirin e û ji xwe xwarin e.